na kiumia gĩkĩ aikaria na ikuru nĩ marateta nĩ barabara gwĩkĩrwo gĩko haha roundabout-inĩ ya rerwĩ gũthiĩ haha kĩmungu-inĩ nĩ tũrenda matũthondekere tondũ ciana nĩ iramĩa barabara mũno nĩ ciana irĩkũ hatũ-inĩ ya ciana iria cia barabara cio nĩo maramĩa mũno handũ hau nĩ harorwo kwanja ta rĩu hĩndĩ ĩno ya mbura

Walienda. Nao ndio wanafanyaga vitendo kama hizo. Oh, nĩ harĩa arerĩkanaga atĩ nĩ arathiĩte ũtukũ kwa mũtumia ũmwe mũhunjia ũcio ugĩte ũguo mũngĩmwĩra atĩa Pana huyo mwenye amesema hiyo mambo ya gavana, tungetaka akuja kinaganaga hapa saa hii, tumuone kuko na jiwa, tuone kama kama yeye ni mwanaume. na ngũigua kũrerĩkana kũrarĩ thaa inya cia ũtukũ

Gavana witũ ti wa kanua barabara towe nĩ wa ciĩko ũguo arekwo arute wĩra Gavana werwo ũrute wĩra biũ. ta rĩu nĩ arahakirwo matope na haha kĩnangobu na nĩ tũramenya nĩ maũndũ matarĩ ma ukweli na hiyo mambo yote tumesema washi Na rĩu mũkwenda atĩa? Watushunge muhera. Watushunge muhera. Watushunge muhera. Eh, na nitwarakara. Na wakomeshwe. na mũtikiũmĩrĩrie ngavana wanyu Kuigĩrĩrwo ti kuo gũtoria. Kuigĩrĩrwo nĩ kuonania ũhotani mũnene. Ũrĩa ngavana arutĩte thĩinĩ wa itũra rĩa Nyandarua. Na inyuĩ mũreka ciaca cia gĩko. Nĩ twamũrega. Na mũndũ arĩ kũregwo nĩ atumia. Ndarĩ handũ ha gũtoria. nĩ ma ĩrĩ kugĩrwo mbu nĩ aka hau hangĩ wĩihũrĩrie gavana mũmũĩ atĩa tatarĩriai hanini Mũthuri mũhoreri, mũthuri ũteyũragĩria, mũtikanagĩte. haya ĩ nacio thũ ciake mũngĩciĩra atĩa Tigai kũrehe pang'ang'a, tigai gũthana cia marimũ, reke nyandarũa thiĩ na mbere. Ithuĩ atumia Sisi akina mama, kwani nyinyi ni nani mwekee gavana maneno mbaya? Shindwa Gavana nĩ amwĩrire kũrĩa arĩ hĩndĩ ĩyo. na aratwira ndarä kuo na nä ma arä kwä må tumia wake thaa inya cia å tukå å guo acio nä matope ma gä ciaca Tũtigane na icio. Nakuo mwena wa Mawingu, kwĩna mũtumia ũraikagĩrio mahiga na ndaragũthĩkaga.

Alichoma mtoto mara ya kwanza aka- akapelekwa ndani akaachiliwa. haya arekererio nĩ atĩ ũngĩ ekire Mara ya pili ameuma matiti, amenyonya damu, ameachiliwa. nĩ egũtigĩra hau kana arĩ ũndũ ũngĩ egwĩka Sasa saa hizi amenyonga mwingine asubuhi akisema hiyo ma- maombi yako omba saa hii. Sasa huo mama tunataka ahame. Operation nyumba kumi. reke tũigue rũme rĩu no gũkorwo inyuĩ kũrĩ na kĩndũ mũrorania Kuna mama amezoea tabia ya kunyonga watu

ene nĩ managĩ na icanjama cia kiumia njĩtagwo mwaũra wa wanjikũ kwĩ maũndũ na hĩ nĩ managĩ ma kiumia